Diri aku bisi chara ti nyelai kitai ngiga kulat ngambi kulat ngena iya ngena chinso mungkin nih kitai ngiga chinso enda bang empu kulat ngena chinso ok aram enggau aku lagi ko madah kita nama kebuah kitai ngiga kulat ngena chinso aram. Cik Dian, ok nyadi kitai ka beda dini endur kulat nya tumbuh. Ni pemayuh kulat nya. Nyadi kulat tu chukup nya amai nganti dipanduk rebus panduk sup. Au nyadi aku deka nunjuk ke kita bekeni chara kitai uhh ngambi kulat nya lagi. Okey ditu endur kulat ka beda kulat aram kitu. Uhh jang. Uhh. Uji fokus kin uhh nya iya. Okey bisi meda kulat. Tu kulak. Kulak tu tumbuh ba pun kayu lalu pun kayu tu legi meh kati kita chara enggau iya. Kulak burak ti tumbuh ba pun kayu chukup manah benung iya manah tu beda tuai enda ga kelalu muda nya meh ka diambi kitai baka ke sekali tu. Lepas jalai penulu. Keban repa. Cukup manah nah ya. Okey kita meda kulat. Tu meh nama ya. Kulat burak. Benung manah ya. Okey bedau tuai. Bedau uh, Nyau ga nama nya dah tau di empa ok jadi kadang-kadang nganti iya agi mit ok kelalu muda sayau ga ok nyadi diatu kita meda enti kita meda kula tu ah bisi enda utai dia ah bisi enda utai bisi semut ah bisi meda semut ah nyun semut ah bisi semut nutu iya nya enda utai bisi meda ah jadi enti uhh kula tu bisi tutui enda utai. Tauka semut. Reti nya sekeda iya lah. Reti nya kula tu uhh enda berachun. Tu sekeda tips lah uhh. Sekeda ari chara kitai nemu kura tu berachun ke enda uhh. Nyadi nyin meda indu utai semut dia nutu dia. Okey. Gambar ba video Nyadi utai nyata deh anak deh peda real ok nyadi kita semina meda ba video tau maioh bala anak kitai urang di pasar kini nemu bekeni ka chara ngambi kulat tau ka dini nuan ria tumbuh au nyadi bala aku bala anak aku enda kala meda utai beketo sida iya sida iya ga gemit kala sida iya makai ja kala sida meda ba tv tang enda kala meda iya ke real beketo ari nya tadi aku lalu berunding. Asai undar ga ngati sidaya tu tang rina meda utai beketu. Nyadi nya kebuah ku tu mantai ngagai semua ba youtube. Kadang-kadang utai tu simple aja tang uhh nama nya tadi penemu pengetahuan kena kurang chukup beguna lebih agi nganti nembiak nya tadi belajar sains. Ok aku cikgu sains hehe aku cikgu sains sida ka meda ka megai ka nama nya ka makai nganti ulih. Ok nyadi aku legi. Kad nebang pun tu aa nya kebuah ku meh chinso ukai kitai ngambi kula ngena chinso. Aku ka nebang pun tu legi lalu bai aku ke rumah ka ngasuh bala anak aku musil ngumpul kulat nyampu aa awak ke sida ngasai sida megai. Ok sida iya meda bekeni ke gaya kulat tu tumbuh ba batang kayu enti agi tumbuh ba batang kayu bisi ga kulat tu tumbuh di atas tanah aa nya ti ke tadi mesti ka padah kitai ngan sida bida iya macam-macam kulat nyadi tu kulat burak ti tumbuh ba tunggul kayu ulih enda semada ih semada ngitu nyin ooh semada bisi meda semada kita aa nya semada tu. Nah. Patut. Si semada tu hari tu. Eh. Nya semada nya nya nya. Semada ketuk semada kala ketuk semada kita nya nya nya. nya. Nyin nyin. Uh nyin mai balas semada nya. Eh semada semada. Umba kita tu semada. Nya ngachau aku. Nah, lubang semada nya dia patut. Nya nyengat aku. Okey. Pedih diri ke tu semada tu. Kedadat kaki. Nya. Oh, tu ke ngetup aku tadi. Ah, uh, nya, nya, nya, nya, nya.

Ari, tunggul, kayu, kula purak iya. Ok. Nya iya. Ok nyadi nya mah siti ari pemanah kitai nyadi youtuber tu kitai ngajar orang. Kitai meri penemu ngagai orang kitai bekunsika nama pengawa kitai ngagai orang. Nyadi penemu kitai pasal utai gaga kitai dikunsi kitai mimit ngagai orang reti nya tadi kitai bisi kunsi penemu ngagai orang. Oka kitai pandai enda bekunsi penemu. Nyadi kita mega. Nyangka aku ulih nyadi youtuber baka aku ok bisi la sin mimit kena ngirup kopi ha semua ti kerja kita mandu kuih nama agi kita mansai kita mandi ba sungai ok mandi dalam bilik anang mandi ba sungai mai wong tau ok a kita nemu pengelandik jari ngaga kerap tangan ya pengelandik jari baka nya ngulu duko ka ok ngaga bakul ka pandai ke magang magang awak ku orang meda bekunsi penemu ok tu maya. Kulat burak cukup nyamai dempa kitai tengah hari tu lagi. Yeay. Nya ambih laban ni kamih laban abu kayu tu nadai ngawa tiga baka ya kitai kerja kini alah beresi aja ja. Ok nyadi aku nguji ngesan tu arap ke nadai semada ba tunggul tu lagi nganti bisi semada. Wee baru dah nyebut aku nya siku. Ih. Benyesai laban tu lagi.

Nya kitai enda nemu. Nya angkat nya. Em jimat ke matai ah. Ah, anda magai matai ah. Pegai iya diam eh. Ah, jimat ke meh. Ah. Ge. Anda magai matai pegai iya ke mata. Jimat ko ko pegai iya ke mata. Ah, tu ambe. Ah. Ah, ada gambar ko. Hmm.

Okey. Okey kitai ngesan tu ka baru atas skin. Nah, kita mandi dulu. Ah, okey, angat mal di sari tu. Cukup panas. Okey, tadi ah uh, Udah ngumpul kulat ukai ngumpul kulat nebang tungul kulat aaa aku nanam garu ok ditu mandi berendam dulu sepeda pulai aaa nya kulat kitai da baik jadi aku enggai ngerendam batang ditu aaa awak ke sepura iya enda labuh ke bukai aaa laban kulat tu siti hari utai tumbuh aaa ti aaa

Ah sama nyengkau. Siti sikau au sama nyengkau. Ah. Kitoge kitoge kitoge kitoge. Ah ah. Ai ke mit anang ambi ke mit anang ambi ke pasal iya. Ah. Okey, di dah dah dah. Okey, di dah udah ah. Okey. Ah umang umang umang kita umang kita. Umang umang. Umang dah ngambi bah. Ah sama nyingkau sama nyingkau. Nek mentan.
Tok.
Jimat eh. Okey. Tok tok ikut besai. Ah ikut meh nang ambil ya. Devi ya dah ambil ya. Leh. Oh lekat mak. Okey. Ah. Ok nya ya. Apu peda angai ke tumbang. Ah apu ah ya ya sama ngi engkau. Anang ambi ke mian au ikemin anang ambi. Ika besai ja kelo kitai anang ambi ambih. Ah ok ika besai to this one. Tu tu mah tu mah. Tu mah. Ah. Kulat nama tu? Kulat nama? Kulat putih ya. Kulat burek. Kulat burek. Siapa ke makan kulat angkat jari? Ke makan kulat? Umang ke makan kulat? Ka Jo ke makan kulat? Ngai. Tok Atan ke makan kulat? Ah. Anang ambil ya bis ik besai ja. Ah, tok besai tok ik mit anang. Okey. Ah, ikut besai, besai ja, besai tu ulih. Besai tu ambil. Ah, besai nya ambil. Puu, nyu ke getar jari iya. ah. Eh.

Simpan ai. Orang nya nganti ai nya anyak. Okey nganti ai kesek. Okey kita lalu nabak ke kulat ti udah direnyuk. Nama ke buah direnyuk awak ke lemi. Sama ngi kita ngerenyuk iya manah aja awak ke lemi. Jadi kulat tu benung umbas iya enda tuai endar. Okey. Ari nya tadi kitai lalu nganti pulat nya aaa mansau. Aaa kulat tu baru udah mansau aram kitai bakai kulat. Emm tu api. Okey. Aaa. Maka kitai makai kulat ti kedigi ngagai kitai tadi. Ha nya iya. Kulat burak. Okey. Chukup nya amai. Ha nya iya. Uhh kulat burak. Okey. Uhh. Burak kedigi ga kitai tadi. Uhh. Uhh. Uhh nyamai meh. Kulat burak. Nganti da pasar, kadang-kadang deh kitai ngiga ke laban kura bura kura bura tu uhh iya tumbuh uhh di babas. Ukai ukai tadi tana ditanam. Uhh. Gurak. Ah nya iya kula gurak. Um kula gurak. Um ah kitai mega bisi lawa ke bukai nya pansuh manuk nya iya pansuh manuk. Um pansuh manuk pun nya kitai bisi lawa um nama tu ensabi gulai manuk tuai ooh. Tu ensabi. PKP tu dita meku ari nya di baruh dia okay uhh wah gulai manua au perut manua uhh chukup nya amai chukup nya amai kitai mega bisi lauk nama agi wah enchalu ikan masin uhh macam macam lauk okay nya ya.